Madomasi, maonyeni, makabeji.
Ah, iwe. Asi ndokamudedzera kamune mchire. Eh, ah, mune chidedzera makasitoma kamuru. Boss maru makasitoma anofana kupota achidedzera kuti anyatso uya panapa. Eh? Anofana kupota makabeji.
Asi kudai kawo waitodedzera sezvo uri kuita izvozvo izvozvo musika watosvika kana. Tudedzera zviteni.
iwe zvisiri zvekuti chichi ndodedzera everyday everyday nechikudedzera ndiri pana amufanira voice iri kushoshomera murungu amutende apa muna kuya kuya nechinjeche uma uye masuma uye uma muna ah, ni kana ari kuya ndaudza eh, junior kuti kana ani kana mai vake vauya vazouya ni ni mazipi ona hatina hatina mazipi ndodati ma bread bag atokupekera maningi na ma tomatoes eh

dolari 4 dolari 4 50 cents ari 2 ah, ah, vakomana neonyeni eh?
saka ndatombo ndiuye panapa ndione zviri kufamba seizvo zvangu akisi chidhura here tarisa
iri right mari iri right eh, andichenji unayo ndachenji panape

amufanira kurasika makura izvi nekuti munoona kuti isusu profiti yedu patunhu ishomanana anditi profiti yedu ishomanana singatomboiti saka imi mukarasika mapuraizi hazvinongosiyana nokuti vanhu vese vari muho community tingowapa zvinhu mahari ah, anopapa basi hatina stafu yakawandisa pana pekuti muhama arasike kuti matomaitos ari kuita dolari four kana kuti aita fifty cents ari four kana kuti dolari eight hazvinhu hazvisi zvinhu zvokuti oh, ndikaora iti izvo zvinoda kuti muende kuhadhuri Eh? Ndoda kuti muende kuhardware. Munomatengesa mapinjisi nemasando. Eh, ah, ah.
Tsano, ii nsano ndinoita basa rese tsano. Tsano mukutomborasika nemadomasi. Madomasi asi pasina kana madomasi akawandisa bana. And izvi izvi andikasike zvidzano tsano mazi ncama plus ndomaziva esa tsano. Ah. ah tsano, eh, tsano zvimwe zvezvi zvinongodawo serious. Anditi? Eh. Kutokura kwamatoita ukutsano. Eh, Mamukasei guys. Eh, ah, nhasi ndazongoita chii ndazongoita busy ndiri ndiri kumusika kumusika kwandaitaura kwekwe saka eh, chingwa chauya but chiri kupi chiri kushopu yekuzasi kwikwi eh, ndangoti maybe mumwene mwana ngo yachide achizongotora makirisi ake echingwa and then the other thing tanga tichiti mazepi mazepi kurunzi hakuna madiki mahombe ndo ariko but tichatongoita arrangement netimu rekunhika rekumazipiri rekuti ritiwaniswa mazipi because eh, mazipi achona anenge ari kutodiwa saka mhino kuti tine takuzoonawo zvimwe zvina na rice chichichichi unozongozvisanganisa ipapo ah, zvinhu zvachionawo guys ah, zvakandiwandira saka ndangoti ndingombosevha ndina tsano kukamusika kwekuendeni ndozongouya ndogadzirisa zvimwe but vanenge vachida chingwa vari kuda chingwa zvezvozvo ngavauye kumba bhozi ndangohodha chingwa chenhanhu achisiya chirikoko Thank you. Mm. Kutsan. Kanda. Matingi risa ndikono.
Ah, sana nga ododola. I'm just gonna tell you, let me understand who you are. Za, ah, zwa, amuna ma uye ani wika alipoka. Mabana. Eh, saka nga.
Saka zwa ani wika alipoka. Ah, netsa. Kurasa kunozoitela. Ayo but zano hatingodyika zvino ndingiri mapadhi arero ore mari yake ngachitaure ore tsana tsana chitene chi tsana kurasa andiri kurasa andiri iko tsano ayo mina ngataure tsano mutu ira tobhanira ichituke

but izvi ndizvo kutengesa hatingotoreka tichidya ndozvandinozinzwisisa eh, sasa ndiro zvamune muchitswera muchiita kuno aiwa handiite izvozvo ini dzana mm, dzana mambo vanichidaro ireni ha izvo zvamu orit zvinhu zvamuri kuita ndiripo orit ah. izvozvi muri kutora muchidya zvinhu zvepamusika ndiripo ko ndisipo amalala ndiyazovaudza manje sisi aiwa haisi nyaya yekuudza sisi doti bhizinesi iri kure tsana andakuudza profit iri yapeshoma

Ah. Eh, mai manja.
Ah. Edu veka. Usombozvidere. Ah. Icho chingi ichi. Maswera seko bajuju. Ah, saswera. Mune makabeji here nemaveji? Welcome.
Panonoza mabanana. Banana ikwewe iwa unongotaura ungopisa zidzoro.
Tisiri zvamwe mapotatoes nemaonyeni.
Mbuzi mwana.
Unomanyisa umaoko tsana. Andidi. Eh, awo. Ma plastic yedu futi. Rim.
Plastic ra.
Tsana ma plastic munoma tsimbidzira nedombo kuti asabhururuke. Anobhururuka nemhepo. Mamdaji.
Iwe.
Tiri kudzokorodza zvinhu kakawanda wanda. Ma. Madomasi nemapotatoes. Madomasi nemapotatoes. This mari yenyu haikwani guys.
Ndakundifarisira.
Fana wani papondo. Saka hakwani chirudzi. Andika andika mama timadoma santa dollar po 7 here. Saka
Ko mapotato zakuita mari andizvino madollar dollar here. Mapiwa dollars. Sasa chimbomirei kuita nharo tsano. Mese zikunetsa ipapa. Ona. Varuda mirai. Ayo, mira ayo wati wati mira tata soka madora dora. Ndoti ndi nyatso save zvakanaka chacho. Amuna madora dora here? Hakuna tinodhanda baba. Tinokutyorai. Handitombodi munhu anoda kundivhengedzera umeso kwangu. Hazvina hazvina need nekuti madora tsano. Bozi, muona chi?
Ayo. Muona chi? Ayo, onai. Onai. Mumwe mukanditengesa kana zvingawana nditi. Sasa sasa mchinetsana ndisezvi zvangu ndiye. Ndoisa zvinhu kana muri kuvaisira matomatoes edhora eh. anditi eh. pa two dollars takuti minus dollar anditi kosara rimwe ndosaka tasatoti
zviite kana etsana kuti ndovondipa two madhora chechi yayo anditi ndotipa dhora ndoapa madomasi anditi asi unopenga kana uchitenga panapo unochiita zvakanaka uchinzwakana zvoti uri customers nabasa ukuchinzwaka dzikama dzikama
unanzva maaiwa haisi nyaya haisi nyaya yacho e munopa madomasi edola andii
nanzva mhanzi ayo
aiwa haisi haisi nyaya yacho sisi andifarisira panapa
kwero bhegi nderei iri tsano mubhegi mune iumu tsano tsano mubhegi munekwasha mune mwana akure here mundi ti mukwasha
unomboisireko vanhu vakadai so pamabasa zvinhu zvacho dzingai anditsanuka
oziva votsanuka vanenge vachida oko manga ita kunga mhena mhena tsane museka sitingekunga pane vanhu pane apa mutanga wataitataisa muza mukwasha kuti saka imhozvo ndiri mukwasha saka pamusika ndonzi hanzi ndiri mukwasha ndokuwarira kuti ndiri mukwasha eh? ah, tsano regei kudaro imi saka tsano muri kudzungaira chii apa pakunzi mapiwa two dollars imimi munhu ari kuda madomasi edhola mapotatoes edhola mapiwa two dollars munongompaka zvinhu zvedhola uku dhola uku munhu oenda saka mamiro mamwe madhola akaparadzana kuti medzi dzakutinetsa yapa

imimi ndima murungu eh, ah, ndingoita munipani mapush nekudzungaira kwenyu ikoko munofita kuita murungu munipani mapush tedeatsano makutondijei simzai makumbo tsano
tsano right oy saka dhiri renyu ndereya batai ndakuzviitawo nekuti ndine muri hanzvadzi garai apo but otherwise garai apo tsano handizviite zvamurundiitisesa right tsano namwari tsano ah. kana akusvika ndichakuti ndipe mari yese watengesa anditi ndizvo

Aiwa, ungotaura zvekuti ex yako newe chimbomira ndibato sandibato rech. Sautaura zvekuti ex yako nemari pamberi pangu. Wedza kuti nini anda mari. Eh mati ndokupa iyi.
Eh sha chimbomira uyu. Tikumbo timbo. Makasoma jana ngani. Ndinoda ndibhowa zvinhu izvozvo. Zvamwari ndokupenyera nembama izvezvi. Washanda mari.
Hey. Ore atachiti ah, mama avunza maunyeni. Rati yongo otengesa mari kwe.
Andotengesa ngo mari yakawanda. Eh, hey, ndi mari otengesa ya.
Buda mari mase i dollar. Ndiye mari ante mari unombotaura price ya. Eh, ah mama chimbotaura dzimwe nyaya. Eh, ka taura zvinhu zvako fast. Eh, mama sondifonera mane. Kuri udaita gore isu taura. Kuma mabanana ata mari. Eh, dollar 8. 50 cents ari 4. Eh, wato okay ka ukuta kudhura kudaro.